Netflix-iň Günorta Koreýadaky dramasy oýunlarda zorlugyň ýer alan, pul ugrunda bäsleşýän adamlary öz içine alýan temasy bilen tiz ýagdaýda millionlarça tomaşaçyny özüne çekmegi başardy. Serialyň aktýorlarynyň sosial media sahypalary hem gysga wagtyň içinde millionlarça agza gazandy. Hwang Dong Hýu King Ssenariýanyň üstünde iki müň sekizinji ýylda işläp başlan we on ýedinji sentýabrda ýaýynlanan we şu wagt ýüz on bir million tomaşaçy tarapyndan bu seriala tomaşa edildi. Dramadan ylham alan ýerler we drama tarapyndan ylhamlanan oýunlar hem uly ünsi özüne çekdi. Şeýlelik bilen, ýüzlerçe adam kyrk million dollarlyk baýragy almak üçin rehimsiz oýunlara gatnaşýan bu seriýanyň üstünliginiň syry nämede? Bu filme tomaşa etmeňizi sizlere maslahat bermek islämok. Sebäbi filmlere siziň garaýşyňyz başga, meniňki başga. Her kimiňki deň däldir. Medeniýetli we gowy tomaşaçylar üstünligiň sebäplerini öwrener. Dogry dälmi? Sanlar ýalan sözlemez, köp tomaşa edilenem bolsa, köp pul gazandyranam bolsa muňa gowy diýip bilmeris. Onda Squid Game-de suratlandyrylan şol erbet we baý adamlardan hiç tapawudymyz bolmazdy. Elbetde kompýuter oýunlary bilen ulalan ýaş tomaşaçylaryň bu filmi halamaklary has aňsat. Bu filmi on sekiz ýaşdan kiçileriň tomaşa etmegine maslahat beremok. Hemme zadyň wagty bar, howlukmagyň zerurlygy ýokdur. Bilesigelijiligiňizi we akyl saglygyňyzy çäklendiriň. Akyl we duýgy ösüşiňizi hemme zatdan ýokary goýuň. Gynandyryjy, ýöne bir hakykat bardyr. Biz eýýäm zorlukly dünýäde ýaşaýarys. Şonuň üçin häzirki wagtda hatda habar kanallary-da ýaş derejesine görä tomaşa edilmelidir. Squid Game serialynyň temasy. On ýedinji sentýabrda ýaýlyma başlan Squid Game Günorta Koreýada uly möçberde karzy bolan, howply iş bilen meşgullanýandygy we pul ýetmezçiligi sebäpli maşgalasyny ideg edip bilmeýän bir topar adamy öz içine jemleýär. Durmuşyny üýtgetmek isleýän bolsalar-da, bu adamlar metroda bir adama duşýarlar. we birden çagalaryň oýunlary bolan ýaryşa gatnaşýarlar. Oýnuň wagşylygy sebäpli gany doňan ýaryşçylar ses bermek arkaly oýny tamamlaýar. Ýöne, köne durmuşyna gaýdyp gelenlerinde, umytsyzlyk sebäpli ýene ýaryşa meýletin gatnaşýarlar. Diri galmak üçin ýeke-täk mümkinçilik pul gazanmakdyr öýdýän gatnaşyjylar süýji gaby, gyzyl yşyk, ýaşyl yşyk we köp çagalaryň oýnaýan oýunlaryndan diri çykmalydyrlar. Diri çykmaly diýmegiň sebäbi, bu oýunlarda ýeňilen kişiler öldürilýärler. Squid Game, Günorta Koreýanyň görünmeýän ýüzi, garyplyk we kynçylyk çekýän adamlary görkezýär. Hiç üns berdiňizmi, oýunçylaryň ýatýan otagynyň diwarlarynda haýsy oýunlaryň boljakdygy baradaky maglumatlar bar? Diwarlarda oýunlary habar berýän çyzgylar bar. Hwang, The Santa gazetine beren interwýusynda, Koreý maşgalalary üçin dramanyň dowamynda mümkin boldugyça hakykaty bellemek isleýändigini aýtdy. Şol sebäpli soňky bölümde hakyky durmuşdaky bir habaryň tekst ulanyldy. Bu bölümde bir habar alyp baryjysy bu ýurtda öý karzlary dünýädäki ortaja derejeden ýokarlandy diýýär. Hwang bu habaryň birnäçe ýyl ozal bolandygy we koronawirus sebäpli bergileriň köpelendigini aýtdy. Squid Game serialy ekranlarda rekord goýup, janköýerlerini hakyky durmuşda-da haýran galdyrdy. Serialdaky dalgona süýjäli elementler uly ünsi özüne çekýän hem bolsa, serial temaly ýerlerde goh-galmagallar köpeldi. Aslynda bu filmden soňra koreýa dilini öwrenmek isleýänleriň sanynda hem uly artyş bar. Dil öwreniş programmasy bolan Duolingo Netflix seriýasy çykandan soň, koreý dilini öwrenmek isleýänleriň sanynyň ep-esli artandygyny habar berdi. Seriýalyň üstünlik gazanandygyny subut etmek bilen birlikde, çagalar barada käbir aladalary hem döredýändigini bellemelidiris. Sebäbi on sekiz ýaşdan ulular üçin amatlydygy aýdylsa-da, çagalaryň seriallara belli bir derejede tomaşa edýändikleri we zorluga ýykgyn edýändikleri aýdylýar. Mysal üçin, Belgiýanyň başlangyç mekdebi çagalaryň Squid Game-e öýkünýändiklerini we oýunda ýeňilen dostlaryny urýandyklaryny habar berýärler. Aslynda bu filmiň temasy gaty ýönekeý. Gahrymanlaryňam, hekaýanyňam bir çuňlugy ýokdur. Diri galmak iň esasy içki gorkymyz bolansoň, bu tema bilen gaty gowy ýerine ýetirilen filmler we seriallar üstünlikli bolýarlar. Dört ýüz elli alty adamyň diri galma ugrundaky göreş, iň soňky diri galan kyrk million dollar üçin her zat etmäge taýyn. Başgalary öldürmek üçin. Elhenç, gorkunç bolup bilýänligi size bir ýerden tanyş gelenokmy? Filmi taýynlamak üçin edilen tagallalar, ýyllarboýy alawyň, işiň, birnäçe ýyllap kapitalizmi we häzirki zaman jemgyýetini tankytlaýan bu eser, bu düşünjeleriň iň uly aktýorlaryndan biri bolan Netflix-iň kömegi bilen ony bize ýetirip bildi. Bu ýerde serialyň baş gahrymany garry garşydaşyny aldaýşy ýaly kezzaply bir ýagdaýmy bar? Bu filme tomaşa eden bolsaňyz, öz pikir-garaýyşlaryňyzy teswirlerde ýazmagy unutmaň. Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!